Illejla se nlaqqagħkom ma' Mark Edward Paċ Portanier. Mark Edward huwa fotografu normalment ikun minn wara l-kwinti però llum ħa jkun qiegħed magħna fuq is-sufan biex jitkellem dwar il-professjoni tiegħu però wkoll ser jitkellem dwar esperjenza li kellu iktar kmieni din is-sena għax fil-fatt Mark mar l-Ukraina biex iwassal l-għajnuniet umanitarji lil poplu li ilu milqut bi gwerra għal numru ta' xhur. Mark ħa jirrakkonta kif parti mill-vjaġġ tagħhom kellhom isuqu fi triq li kienet mimlija splussivi. Illejla nisimgħu d-dettalji kollha mingħand Mark għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site Arona. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time grazzi talli għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi. B'mod kontinwu ta' kull filgħaxija u ta' kuljum fl-aħbarijiet nisimgħu dwar l-Ukrajna, dwar kif dan il-pajjiż ġie milqut minn gwerra u kif il-kunflitt ilu għaddej f'dan il-pajjiż għal numru ta' xhur. Il-mistieden tiegħi llejla mar f'dan il-pajjiż iktar kmieni din is-sena sabiex iwassal l-għajnuniet umanitarji. Nilqa' miegħi llejla l-fotografu Mark Edward Paċ Portanir. Serata tajba. Tant ieħor. Kif int?
Għadajta. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Mark, normalment tkun wara l-lenti, għax tkun wara l-kamera. L-lum għedin qoddima. Ejja, l-lum bil-kontra.
Naqri ktar tensjoni, għax qoddim. Ejja.
U le, tinkwitax, issa dak se kem naqbdu nitkelmu. Mark, għandi bżon ftit dettalji biex nirreġistrak. Għarajt. Isem u kun jom?
Eh, Mark.
Edward Paċ Portanier. Edward Paċ Portanier. Data ta' twelid? 9 eh, June 97.
Inti tiċċelebra l-istess, tiċċelebra l-birthday tiegħek fl-istess ġurnata ta' Johnny Depp, imma dak 30 sena ikbar minnek. Fejn inti mwieled? Mela, propjament ħa zabbar imma ma noqgħod Pembroke. Mela zabbar, Pembroke, professjoni. Fotografu.
Fotografu, Mark, il-papà jew il-mamà kienu fotografi wkoll? Le, missieri proprja. Dak fotografu u vidjo, ġifieri jien nagħmel it-tnejn. Hemm min jispeċjalizza jagħmel l-aħħar ġo wara, jiena wieħed minn dawk il-ftit li nagħmel it-tnejn.
Nimmaġinak wieħed minn dawk li meta l-papà Kien ikollu xi biċċa ta' xogħol u stajt tmur miegħu? Kont tieħu l-okkażjoni u tmur? Bisser għamel kważi ħmintax-il sena fix-xandir, allura tiefu meta kont żgħir niftakar ta' nhar ta' Sibt ma' John Bandi noqgħod niġrilu mal-mejda, ġifieri. Mark, iktar kmieni din is-sena għażilt li tmur l-Ukraina. Ejja nibdew minn hemmhekk. Kif bdiet l-opportunità u għaliex iddeċidejt li taċċettha? Ifhem,
Fil-ġimgħat preċedenti ta' l-24 ta' Frar, qisu kien hemm miċċa tgħirfien peress li nagħmel xogħol ġurnalistiku ma' kumpaniji barranin u aġenziji wkoll. Kien hemm fis-circles tagħna tipo bdiet tiġi kind of ix-xena ħa jaqra' xi ħaġa u bdew ifittxu fotografi u ġurnalisti. Dakinhar għadu ma bediex il-kunflitt. Qed nitkellmu lejn l-aħħar ta' għal nofs Jannar, l-aħħar ta' lejn l-aħħar ta' Jannar. Però t-tensjoni kienet tiġa qed tinħass. It-tensjoni bdiet tinħass minn qabel il-Milied. Kienet ilha bdiet teskala bil-mod il-mod. Kont jaf il-famużi drills li kien hemm, li ma kienu drill xejn għax kienu staging grounds, u l-aġenziji bdew tipo jirriċjaw min hu interessat immur, ma kienx hemm data, ma kienx hemm, kienet jaf nibgħatulek illum trid tmur illejla, ġifieri ovvjament hemm hemm ċertu meta tkun ġurnalist tal-gwerra hemm riskju enormi fiha involut, jiġifieri jiena għandi kollegi li kont naf min huma forsi ltqajt magħhom xi darbtej, Sfortunatament inqatlu, ġifieri tmien snin ilu għandi kollega tiegħi ta' li kien jaħdem ma' gazzetta Taljana kien kien inqatel ġo Maidan Square. Jiġifieri, kienu qed jisparaw penetrate armor penetrating bullets għax inti mbilli jkollok ikollok il il-vest ma ħafna drabi skont għax jekk jagħtuk vest inferjuri ma jagħmilx sens. Wara kemm ġranet li beda l-kunflitt mort l-Ukrajna inti? Mela, yes, such.
Jiena qatt meta bdejt nisma' l-affarijiet qatt alavolja kienet interessanti l-biċċa ma kont naf li eventual ħa nispiċċa hemmhekk però ma kontx naf l-imkapaċità. Dakinhar filgħaxija għandi klijent u kollega ħabib tiegħi, Wojciech anke nsellimlu minn hawnhekk, bagħatli għax peress li kont nagħmel żmien noqgħod il-Polonja wkoll, għalli għax naf li xi nies li huma li jafu jsuq li kapaċi jsuqu fit-tul huma lesti li jgħinu. Aħna ħsibna li qed tkun tliet ġimgħat u daqshekk, jiġifieri it was anka l-pjan inizjalment meta tlajna it was more all hands on deck naraw xa jiġri dak ġurnata b'ġurnata, jiġifieri. U ovvjament tagħtu l-għajnuna li jkun hemm bżonn. Eżatt, jiġifieri jiena tlajt u tela' l-għada u jiena tlajt is-sew erbat ijiem wara għax m'għandix sett li jgħid l-affarijiet bix-xogħol. Fil-kontant dak iż-żmien, qbadtu u tlajt il-firien minn fl-għodwa għal filgħaxija, bukkajt il-flights filgħodu, bukkajna u tlajt filgħaxija. U intom dħaltu l-Ukraina min-naħa tal-Polonja, mill-konfini tal-Polonja? Aħna through, dejjem through Poland konna qed naħdmu, ġifieri kellna l-bażi Lublin, issa is-cities il-kbar kollha tliet sigħat, tliet sigħat u nofs għall-bordura, sewqan. Jiġifieri u mbagħad terġa' mill-bordura għall-ewwel city kbir għandek xi sagħtej. Meta tlaqtu mill-Polonja, intom kontu tafu d-destinazzjoni finali tagħkom jew le fl-Ukrajna? Le, aħna as-such inkunu nafu, ġifieri aħna konna eżempju għall-bidu daħlu l-ewwel vjaġġi daħlu wara ġimgħa, ġifieri wara ġimgħa daħħalna daħħalna coach daħħalniha mimlija sa ruħhom ma' mediċini, ikel, affarijiet essenzjali ta' dak ta' dak il-ħin. U konna qed inwaqqfu għal Lviv għas-sempliċi raġuni li ma kien safe titlaq toħroġ minn Lviv. speċjalment tkun barrani u ma nafux x'inhu jiġri, jiġifieri din is-sitwazzjoni kienet tinbidel mill-filgħodd sa filgħaxija, jiġifieri kienet tinbidel ġieli minn siegħa għal siegħa speċjalment fl-ewwel fl-ewwel fl-ewwel biċ fl-ewwel żmien fil-bidu.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Mark, il-ħin li għamilt l-Ukraina, il-ġranet li għamilt hemm, qatt ħassejt li ħajtek kienet fil-periklu? Qatt kien hemm ħin li bżajt? Ara, min jista' jgħid li le? Għax at the end of the day, aħna konna qed immorru f', aħna eżempju ċertu missjonijiet li bdejna nagħmlu ħadd ma kien jagħmilhom, jiġifieri meta nżilna Mariupol, konna nafu li jew it can go south, at any point, jiġifieri niftakar niftakar ngħid lil ommi tista' tilja l-affarijiet qabel titlaq, fhimt, jiġifieri kienet konna nafu x'issa jiġri hemmhekk barrani diekel hemmhekk, hija kienet qatt tinqabad ma' ġol-kaxxa. Jiġifieri imma at the end of the day kont jiena nemmen li kulħadd għandu bullet b'ismu fuqha, jiġifieri try to good until it hits you, jiġifieri allura konna lesti li nieħdu riskju. Iktar kmieni semmejt kif il-ħajja fl-Ukraina wara ġimgħat li kien beda l-kunflitt f'Mejju issa kważi kważi bdiet terġa' tiġi għan-normal. Int li kont qiegħed hemmhekk, li tkellimt man-nies tal-Ukraina hekk, x'jiddiskutu, x'jgħidu bejniethom, x'inhu l-ispirtu tagħhom? Ifhem, sa x'aħna l-mod Kellna diskussjonijiet magħhom wara kemm għal mod kif konna qed nagħmlu, nidħlu, naslu fejn għandna naslu, nerġgħu netilqu 'l barra, ġifieri sax ma bdejni, ma. It-tip ta' missjonijiet u għajnuna umanitarja li bdejna ndaħħlu, fejn bdejna ndaħħluhom, kienet naqa' at the end of the day konna qed, konna qed nieħdu riskju kbir, allura ma stajniex inpoġġu lilna f'riskju ikbar. Billi tuża iktar ħin biex tikkomunika. Billi nuża iktar ħin, ġifieri aħna konna nidħlu, qed meta morna Mariupol għamilna 48 hours ġewwa, 36 hours minnhom fuq it-triq insuqu. Ferenc litteralment tmintax-il siegħa ssuq 'l hemmhekk, tieqaf sa tejken torqod taħsel naqa' wiċċek taħsel naqa' snienek, tiekol xi ħaġa u terġa' tmur lura. Terġa' titlaq lura. Jiġifieri wara li ħattejna domna vann b'tmien tunnellati għajnuna ġifieri daħħalna mediċini, tagħmir għall-isptarijiet, daħħalna anke generators biex ikunu jistgħu jistgħu jippowerjaw l-clinics u hekk, f'temp ta' tliet kwarti ħattejna fond ta' tmien tunnellati, jiġifieri għandek ċertu ħeffa, int qed tsaċċi ġlieda kontra l-ħin għax int at one point anke kellna nsuqu bla dawl għax aħna kont insuq weħedna, konna nafu li hemm potenzjalment hemm lintel li nieżel xi ħaġa 'l hemm isfel, allura ma tafx x'hemm fl-ajru, jiġifieri aħna bil-lejl ma tafx x'hemm għaddej. U at one point, ġurnata minnhom meta tlaqna minn Lviv, kien hemm konvoj li kien qiegħed sitt sigħat 'il quddiem minna ġie melqut bi drone strike. U ntlaqat bi drone strike. Intlaqat bi drone strike.
Mark, ħa jkollna neqfu għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura għandi kurżità kbira biex inkun naf jekk terġa' tiġik l-opportunità li tmur l-Ukraina, taċċettax, però tirrispondinix għalissa, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami.
Flexies Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexies Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilaqkom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Mark Edward Paċ Portanir, fotografu ehm, li ftit iktar kmini din is-sena kellu l-opportunità li jwassal lajnuniet umanitarji fl-Ukraina, qegħdin nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħu. Ħa nkomplu l-konverżazzjoni dalwaqt. Mark, qabel irrid infakkar lit-telespettaturi fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew minn Bonnici.TV. Hemmhekk illum għandna kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal Gino biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġilda tagħkom jekk tirrispondu tajjeb għall-mistoqsija sempliċi li qed inpoġġulkom. Idħlu fil-paġna ta' Facebook ownbonnici.tv u tuna r-risposta tagħkom. Qed nistennewha bil-kitba. fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Mark, iktar kmieni bdejna nitkellmu dwar il-ħin tiegħek fl-Ukraina. Semmejt ukoll dwar il-kuntatt tiegħek mal-familja li kienu qegħdin Malta. Sakemm kontu qegħdin l-Ukraina, stajtu tużaw il-mobile jew le?
Minħabba raġunijiet ta' sigurtà ma konna qed nużawh il-mobile, imma eżempju kollox irid ikun airplane mode. Ġifieri konna qed nużaw, kellna sistema ta' mobiles, jiġifieri jkollok mobile Ukren li nużawh just in case of emergencies li jkun encrypted. Ikollna, kellna mobile ieħor li konna qed nużawh biex nużaw ukoll hotspots. Mbagħad il-mobiles Pollakki u Maltin, konna qed nitfgħuhom airplane mode u nippigibekkjaw minn fuq il-hotspot Ukren, ġifieri kuntatt kelli ma' Malta u hekk. Ovvjament ma jistax ikun il-ħin kollu, ovvjament ma tistax tixxerred il-location tiegħek, dawn huma. Raġunijiet ta' sigurtà. Prekazzjonijiet ta' sigurtà, ġifieri kif għedt qabel, aħna kull ma nkunu nafu l-final coordinates, Bl-aħħar siegħa, siegħtejn qabel għax aħna jkollna fall back plans, jiġifieri jekk ma naslux hawnhekk, ħa mmorru, ħa nieqfu xi mkien qabel, jiġifieri u. Jiġifieri inti meta titlaq mill-Polonja, għax intom dħaltu l-Ukraina mill-konfini tal-Polonja, id-destinazzjoni finali as such fejn u l-punt fejn ħa tniżżlu l-affarijiet ma tkunx taf. Aħna kważi nkunu nafu għal siegħtejn, literalment siegħtejn qabel naslu, jiġifieri aħna nkunu nafu fejn irridu mmorru. Tkun diġà qiegħed fit-triq.
Nkunu diġà qegħdin fil-mall, jiġifieri ħabba, ħabba, ħabba check points u hekk irid ikollok il-karti tkun taf fejn sejr, mela jkun eżempju jkollna tliet settijiet ta' karti għall-argument. Jekk ikollok ka- jekk caretaker Jekk mhux se jkun- tasal hawn, ħa tasal hemm. Ħanasal hawn jew ħanaslu hawn hekk. Triq li soqtu intom kienet litteralment invażata splussivi mini. Hija d-triq minnhom meta wasalna, ġifieri aħna wasalna meta nżilna Mariupol kien le- kien għall-Mejju. U illum il-ġurnata fejn fejn was- fejn wasalna qiegħed qiegħed taħt ir-Russi. Ehm, jiġifieri waqa'. Ftit ftit żmien wara kien waqa'. Imma aħna konna diġà qed naraw il-preparazzjonijiet għall-ġlieda li ħa jsir għax kienu jafu eżatt li l-frontline kif ħa jixxiftja, allura kienu qed jippreparaw għal potenzjalment attakk Russu, ġifieri kien hemm id-dugouts, kien hemm il-caches fejn ħa jitfgħu l-affarijiet għall-armata biex jaqgħu lura u eħe sfortunatament kien hemm parti piċċiet mit-toroq kienu kienu minati. Jekk terġa' tiġik l-opportunità llum biex tmur l-Ukraina, taċċetta jew taħsibha darbtejn? Ara, nixtieq niġi f'punt fejn ma jkollix għalfejn nerġa' nitla'. Però nitla'. Sakemm nista' nibqa' sej, sakemm nista' nibqa' nitla', nibqa' nitla'. Mark, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, grazzi ħafna talli ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek miegħi. Għal darb'oħra ngħidlek proset tal-kuraġġ tiegħek kif ukoll tal-għajnuna lil dan il-poplu tant qiegħed fil-bżonn. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament tiegħi talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Ħa titlaq minn hawnhekk bi ftit tomit tajbin, grazzi għal jogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' jogiti li tista' tippreparhom bil-mod klassiku bil-misħun jew inkella tista' tagħżel ukoll xarbiet friski bil-jogiti billi tħallihom jiksħu iżżid magħhom togħmiet iktar naturali bħal mhuma frott u ingredjenti oħra. Apparti minn hekk ukoll grazzi għal Cucina d'Oro għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Cucina d'Oro biex nittoppjaw il-pantry tiegħek u mbagħad jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxilek tikkrea dik it-togħma Perfetta, grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba Mark. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, ngħid grazzi lil Żahar li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ illejla, nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba u tajjeb li ngħidilkom li fil-ġranet li ġejjin ħa nħabbrulkom kompetizzjoni interessanti flimkien mas-Sopop Friski Ommi ma. Pratikament, fil-ġranet li ġejjin, għal din il-kompetizzjoni l-ġdida biex tipparteċipaw, għandkom bżonn kamera tar-ritratti jew inkella mobile kif ukoll hemm bżonn li tużaw ftit il-kreattività tagħkom. Id-dettalji kollha ta' kif tistgħu tipparteċipaw għal din il-kompetizzjoni, kif ukoll x'tistgħu terbħu f'din il-kompetizzjoni ħa ntuhomkom fil-ġranet li ġejjin. Nistennew bil-ħerqa din il-kompetizzjoni grazzi għal Sop of Friski Ommi ma. Grazzi u llejl it-tajjeb. Niltaqgħu għada. F'prime time.
Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.